i chi i fy nghartref, sef Maes Deilo, yma yng Nghapel Isac, ger Llandeilo. Dwi'n byw fan hyn gyda'n rhieni a mrawd Eirian, Ar ein fferm mawr yw 800 o ddefed a chant a hanner o wartheg bîff. Ond, yn ogystal â hynny, fel y gwelwch chi, rwy'n siŵr, yn ystod y flwyddyn, mae'n amrywiaeth eang o anifeiliaid yma. I ddweud y gwir, mae fe tipyn bach fel sŵ yma. Ni'n ffermio dros 400 erw yma ym Maes Deilo, ac ar ddechrau blwyddyn newydd mae 'na ddigon o waith i'w wneud, fel ar bob fferm. Yn wahanol i'r arfer i ni pâr o ddwylo'n fyr ers mis Hydre, gan fod Eirian yn Seland Newydd yn cneifio. Mae'n brofiad da iddo ac mae'n mwynhau, ond yn sgil hynny, mae yna fwy o waith i'w wneud fan hyn. Dyma mam a dad. Teulu mam oedd yma'n wreiddiol, ac felly dros y blynyddoedd mae mam wedi gweld newidiadau mawr yma.
Symudodd yn dad am fam yn 1947, ffarm rhent oedd ei brynu. Daeth y cyfle yn yn y y 50au cynnar i byrnu'r ffarm off ystâd Maes Taylor, so fe byrnon nhw'r ffarm. A wedyn fe byrnon nhw bach o dir ychwanegol wedyn i cael byti dou can cyfer erbyn bod fi mas o ysgol. Pan briodon ni, gellon ni lle ar yn enw, oedd mam yn Yn 21 a fi'n 23 a ni'n ffarmo a busnes yn unen o'r diwrnod cynta. Cydon ni 100 o ddefer yn y dad do fe a byti ugen o dda. Do. A o fyny mae pethau wedi altro, ni wedi altro'r er, buildings a da ni cubicles mewn a fel oedd um, Doris yn weud gynnau, ni wedi mynd o clwmu yn beidi, byti 36 o dda. Mae nawr mae byti, sy'n 130 o cubicles. Yeah. A gyda chi'ch magu yym pan briodon ni gynta yn oedd gyda ni yn y bwydy iste ar y silff ffenest pan o'n i'n carthu a nabod y da yy wrth ei enwe ar y pryd oedd enwe gyda da blynydde nôl mae wedi symud mlan nawr os dim enwe 'da'r da ma' nw jyst yn fuwch three six eight a two nine five a rwbeth fela yw pethe nawr wedi mynd yndyfe? Fan hyn fi wedi cael yn fagu erioed, fan hyn fi wedi bod ar y ffarm yn ganol y gwaith a yn ganol y stoc a pethau a ti wedi cael dy fagu yr un ffordd mewn ffordd a ti wedi bod gyda ni yn y marc fel o'r ti'n dwtsen a ti'n enjoio dy ôl fi'n credu pan dechreuais ti ysgol oedd hi'n galed pan o't ti ffili mynd i'r mart a oedd pobl yn gweld eisiau ti a ti'n gweld eisiau nhw. Yr un peth ambwyty ni fel teulu, ni gyd yn gallu pitio mewn i'r gwaith 'da'n gilydd a ni gyd yn gallu gwneud Wel, popeth sy eisiau neud rili yfe? Chi'ch dwy lle dreifo tractors a trafod deddau cystal unrhyw un. Ti'n cnifo a fi'n eiria pawb ni. Yn diwedd beth yw'r job ar y ddiwrnod i ni gyd yn gallu neud e ydyn ni?
Yn ogystal â'r amrywiaeth o ddefed sydd ar y fferm, mae gen i'n ddiadell yn hunan o ddefed balwen Cymreig. Dros y flwyddyn, dwi'n gobeithio dangos nhw mewn sioeau a gwerthu ambell un yn arwerthiannau'r Hydre. Er mwyn hyd yn oed ystyried arddangos mewn sioeau neu ei gwerthu yn sel i'r hedre, mae angen bod yn drefnus, rhywbeth dwi ddim fel arfer yn dda iawn am fod. Yn gyntaf, mae rhaid dewis y dethol yr ai addas, cyn eu cyneifio yn gynnar, sy'n wahanol iawn i'r arfer, er mwyn cael trwch o wlân arnyn nhw ar gyfer eu trimio cyn y diwrnod mawr. Felly, heddi, y dasg yw cyneifio. Ym mis Gorffennaf i ni arfer cneifio'r defaid 'ma. Felly, fe fydd rhaid bod yn ofalus a phwyllog, gan fod y croen a'r gwlân yn gallu bod yn anodd i'w cneifio yr adeg yma o'r flwyddyn. Wel, dyna ni, mae'r defaid yn edrych yn wahanol iawn heb eu gwlân. Ac er bod pris y gwlân wedi cynnyddu yn ddiweddar, yn anffodus, am mae gwlân Lliw yw hwn, mae'r pris tipyn yn llai wrth gymharu â gwlân gwyn. Ond bydd rhaid ei lapio a'i rhoi mewn cwdyn yn barod i fynd. Fe fydd y defaid yn aros mewn ar am gyfnod hyd nes bod trwch y wlân yn tyfu eto. Felly'r cyfan allai wneud nawr yw croesi bysedd y byddan nhw'n wyna'n iawn a thyfu, er mwyn bod nhw a fi yn medru mwynhau antur fach neu ddwy i ambell i sioe dros yr haf, a chael pris teg yn arwerthiannau yr hydre. Dros y gaeaf mae'r mwyafrif o'n defaid ni yn mynd ar eu gwyliau, sef beth i ni'n alw'n ddefaid tac. Maen nhw'n mynd i ffermydd sy'n cadw gwartheg yn bennaf, A thra bod y gwartheg i fewn yn y sied dros y gaeaf, mae'r defaid yn gallu byta'r porfa sy ar gaeau'r fferm. Heddi, mae angen symud rhai o'r defaid tac i borfa ffres er mwyn iddynt gael digon o fwyd i'r dyddiau nesaf. Nôl adre, mae yna alwad ffôn ddifrifol wedi dod i'r fferm. Does dim byd gwell na magwraeth ych chi'n cael ar ffarm, ond pan mae dyddiau fel hyn, dyw e ddim cystal. Ni 'di cael galwad i ddweud bod defaid ni allan ar y heol, a phan elon ni lawr 'na i weld, dyma beth ddarganfon ni. Dafad wedi cael ei rhwygo gan gŵn wedi bod yn lladd defaid. Mae hon nawr yn ysben flwydd werth tipyn o arian, dros 100 o bunnoedd. Hi'n cario Owen hefyd, felly yn fwy o werth. Ond dyw'r dyfodol ddim yn edrych yn addawol iawn iddi hi. Gyda'r milfeddyg ar y ffordd fe fydd angen triniaeth arni ar unwaith, a'r gofal gorau posib iddi, er mwyn gwella dros y dyddiau nesaf. Wel, mae jobyn pwysig da fi'n ei nawr oherwydd uh, mae eisiau dofi anrheg nadolig mam a bydd eisiau tipyn o nerth bôn braich i gwblhau'r dasg hyn hefyd. Banta'r carter! Ond er eu bod nhw'n fach, maen nhw'n fwy na llon llaw. Anifeiliaid annwyl ond stwbwrn iawn. Rhywbeth i godi gwen ar ôl diwrnod digon anodd. Hon, hon music. A dyna ni, mor barod y allwn ni fod ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Gobeithio, erbyn tro nesa, bydd Eirian yn mrawd wedi dychwelyd o Seland Newydd i gynnig ychydig bach o help llaw ar gyfer yr wyna sydd ar fin dechre. Ond, y cyfan allwn ni wneud am y tro yw jyst gobeithio am flwyddyn llewyrchus yma ar fferm Maes Teilo.